Suwasty suw tu tur tur suwasty suw suwasty suw Youtuber tur suw suwasty suw Youtuber tur Dostlar, mana täze youtuberimiz. Youtuber tur doggy doggy tur youtuber youtuber ýüzü gaç. Birinji duýgularyňy alaly. Birinji pranky men saňa etdim. Ha youtuber. Duýgularyňy alaly. Soň öçürjek.
Açma vallahi beýdip.

Gaynak suw dökülüp geldi. Agzalarga näme diyecek? Biz bilen gyzykly kanalda agza olman ýatdan çykarmaň diý. Daway. YouTuber ýatan wagtam YouTuber, turan wagtam YouTuber baba. Biz dostlar, biz bilen gyzykly kanalda agza olman ýatdan çykarmaň diý.

Ökman like basyň.
Indiki videolarda görüşýänjik. Çao. Indiki videoda görüşýänjik. Çao. Döwlet iýdirjek zadam. Pişiň nahary. Az diýme.

Halamaly däl-aý. Bile dur, gutusyny getirip bereýin-dä men saňa. Näme diýip? Ýok. Aksion butik müşderilerinden kedi dostlarymyz üçin küçük bir hediýe.

Näme? Bu ýerde näme diýip ýazmaly?
Two hours later. Pap joýnamak islende biz.

Dostlar, mana VS oynaşdyk. Serdar 27 Dani 4 diye. Näme VS-iň şerti näme ete? Bana iýmeli daşyny.
Aýt aýt aýt.

Hiç aýsam ýok. Men bolan bolsama üstümden gülerdi a**na goýayim. Bol. Bol bol bol bol bol. Elden birden. 10 sapar aldım. Yo 10 sapar dip zat yok. 10 aldım abla. Bol 10 zat dip zat yok. Aldım aldım.
Davay.
Özüňem alyşyň bolmaýar-ow, çök-da-ow, çök-da, pom, çök han. Çök han, çök, çök, eliň, eliň ýap, eliň ýap. Eliň ýap, ine şon ýaly bolmaly. Daway. Ana. Bol, bol, bol, bol. Daway, birden, daway. Daway. Bol, bir, daway. Bir, diýen soň iki, diýen men asany, daway, bir. Aha, iki. Üç. Aýrylsaň hasaplanmaýaýdyn. Üç al. Bol. Bol. Dawaý, dawaý. Geç, geç, geç. Ýa ýüz lira jeza töleýäň. Jeza töläýjek wagt diýme. Men men saňa el elde saňa çymaýna diýdim. Meniň üstüme hä dik gülüp oýnarsyň ha. Dawaý, dawaý, geç. Birden. Dawaý. Özüm saýnaýyn özüm, dawaý. Bir. Aha, iki. Üç. Dört. Bäş. Alty. Nähili alsaň al. Ýedi. Dawaý, dawaý, dawaý, dawaý. Dawaý, ýedi. Sekiz. Dokuz. Dawaý. On. On bir. Dawaý, aldyň, aldyň, on bir. Al şony, al. On bir, dawaý. Eliňi ýap bu ýene. Dawaý, on bir. On iki. On üç. Daway on üç al. On dört al. Yapma. Noldan başlaýyn. Noldan başlaýyn. Yo. Bala, biz bilen gyzykla goýjak mı aýdaýyn? Yo, aýra. On ýa zat bolýan.
A onda telefon al. Telefon al, bar bar bar. Saat näçe saat görkez? Çislony saat görkez. 19.03. Bol, ýa 50 sany ajymaýyn alýan.

Bas şo şo zat bolsun saňa bu elleri aýaklary titräp duran oýnap bilersiň. Bas daway.
A few moments later. Bol bol bol bol bol.
El dodur sakol ediň. Gromka goý kim kime jaň etdiň? Kime jaň etdiň? Çerkez. Çerkez gitdi. Almadı mı?
Almadı. Hı? Bugün bazar nam bol. Bol nämäň bazar güne? Bol geçin de acımayna. Geç acımayna. Durup durup alsaňam böyle gel. Geç geç. Her onda bir minut birinci alıp bilen.
Doktor acımayna dediniz ya pul etmediniz mi? Komitada belli. 93 kilalık. Bol her onda bir minut birinci alıp bilen. Her onda. Böyle. Özüm saylayın dur. Bir.

Sekizde dur-a. Durduňmy? Dokuz. On. On. Boldy, bir mundyň, bir. bir. On birde başlady. Tak, on, on üçe çenli dynç alsyn bir ýarym munt. Eee, Danijik, ya, youtuber olmak aňsatdyr diýdiňmi? Ondan soň, men seňkiden sen şundan ýak. Bolam.

Pişiň zady diýip pikir edip oturma. Aha. O näme? Agzyňy tutup tutup kofe içen ýaly. Hmm. Deli atýan sen. Ey. Deli atýasyň sen. Dökeýin ýüzüne. Açylar ýa. Şunda açylym. Bilýän aglana dökjek. Açyldym açyldym. Aha o nämi? Al memme. Al al al al al akylly olun. Al al al al. Oh oy oy akylly malades. Suw bolup durup. Ellerini agarayım. Ha? Aýaklaryň toýnak ýaly abyjyň. Brat ýa agzalaryň o. He? Bana basma ýa sen.
Böyle böyle. rol etdi olanlar bu bilýän ha munuň rol etdiýenini. Yalan ne öö telefon gitti telefon gitti. Açyldyňmy?

Şoň üçin we saat çek diýmän oglanlar. Näni ya göwnüm sygan soňlanlar baryňyzyň aryny şundan çykar indi. geç indi geç. Oýnaly bir bese ýene. Gulaň şaňly garo. Ne gulaň şaňly gel utaýsaň meni gel.
Onda ýene soň utjam bilýän ya. Geç geç vah içim. Geç sen geç. Al suwam iç.
Geç. A few moments later. Tak oglanlar Danyň ot kompýuterindam oýnadym. Näme diýýär garaň Wiktory Wiktory Wiktoriýa diýýär. Wiktoriýa ýeňipdir kim? Men oýnadym pis Dany. On üç on bir. Masgara etdi meniň hesabymy masgara. Danyjyk Danyjyk Danyjyk indi näme etdiň çellenç näme etdi Artist baba muň ýüzüň bu nädip durşuna garamaň. Hany garana Agzalaryňa brat diýjek bolýaň sen aýdan. Ýo ýo utuldym.
Aha.
Soň Bol video video aýt aýt. Video kapanyş et video. Dostlar. Eda aýdan soň. Bol bol sen youtuber a. Dostlar like goýuň. Aha. Ve satma. Ýüzüň aça, ýüzüň görsünler a bir. Güler ýüzüň üçin geleler sen aýt. Ýüzüň ara.

Wideoňy açyp görkez diýseň wideoňy görkezeýin. Dostlar laýk goýuň komentarýa ýazmagy unutmaň indiki çärede görüşýänçäk sag boluň.
Jezasyny çekjekmi? Ýok häzirde a pul saljak ýöne şu wagt. Pul salja bolýa 50 lira jezasyny töljek. Bolýa.
Boldymy?
Oglanlar şu lokga oglan üçin ýassyk ýaly ýumşajyk oglan üçin bir laýkyňyzy alarys. Wideony halan bolsaňyz laýk goýuň kommentlerde. Men žestok adam däldirin. Men çallenj etdim.